bismillah tafunast igujilen yella yiwen zik-nni yesɛa sin warraw-is aqcic akked teqcict yerna yesɛa tafunast tafunast-nni Asmi tuḍen tmeṭṭut-is, ţţeṭṭḍen ar tfunast-nni, d tuɛqilt. Acu, tameṭṭut-nni-ines tuɣal tuḍen. Asmi tḥus d yiman-is ad temmet, tenna-yas i wergaz-is, tenna-yas, Ay tɛahdeḍ s Ṛebbi? A tafunast-agi ma tezzenzeḍ-tt ad tseǧǧeḍ i warraw-ik ad ṭṭeḍen deg-s ma lluẓen. Temmut tmeṭṭut-nni yerna Ciṭuḥ iɛawed jwaǧ, yewwi-d tameṭṭut nniḍen. Tameṭṭut-nni tis snat tuɣal tesɛa-d taqcict. Deg wasmi i d-turew, tuɣal yelli-s-nni tettḥadar-itt, irbiben-nni nessučliɛ ara deg-sen, ula i laẓ teǧǧeǧǧ-iten i laẓ. Mi lluẓen, ad ruḥen ar lkuri ɣer tfunast-nni ad ṭṭḍen deg uyefki-ines. Dɣa Allah ibarek ṣeḥḥan ḍeḥḥan, tezweɣ temlel. Ma d yelli-s tmeṭṭut-nni am baba-tsen, Kit tettḥadar akk akken-nni, Kit ur tufi ara iman-is, tezga d taččewṛaɣt d tujjiɣt. Tuɣal tettasem fell-asen. Amek i mbeɛd i s-tenna i yelli-s? Tenna-yas ttabeɛ atmaten-im. Tenna-yas anda i d-ččan, čč-d ula d kemmini. Asmi imi niɣ i tent-tebɛa teqcict-nni, twala-ten ruḥen ar lkuri ɣer tfunast niɣ ad d-ṭṭḍen ayefki, teqreb ula d nettat ad d-ṭṭeḍ, acu tafunast-nni. Akken kan i tuẓa ɣer ɣur-s, tefka-yas-d tiyita s lǧar, dɣa tebren-as tiṭ-is. Tameṭṭut-nni tamcumt, asmi twala yelli-s akkenni, terraji. Tenna-yas i wergaz-is, tenna-yas tafunast i yi-sderɣlen yelli, ala lbiɛ ara tens. Yenna-yas a tameṭṭut xzu cciṭan, yenna-yas ɛuhdeɣ tamerḥumt, a tafunast-agi ad teqqim i warraw-is ur tettnuz ara. Tenna-yas nniɣ-ak tafunast-agi ala lbiɛ ara tens. Atah meskin yewwi-tt ar ssuq. Dɣa ara yessawel tafunast igujilen ur tettnuzu ur trahen wara yaɣen tafunast. Tafunast igujilen ur tettnuzu ur trahen. Kra yesslen akken i t-yenhewwal ssuq. Ulac win i d-iqerben ad t-yaɣ. Ata yuɣal-d s axxam, yefra ssuq, tafunest-nni ur tenzi ara. Asmi d-tezzi ddurt, tenna-as ad tt-terreḍ, ala lbiɛ ara tenz tfunast-agi. Atah meskin yerra-tt ar ssuq, nettat telsa-d abernus tetbeɛ-it-id. Mi ara as-yeqqar tafunest igujilen ur tettnuz ur trahen, nettat ad as-d-terr, Zenz-itt a sidi ad terbeḥ. Dɣa yefka-d Ṛebbi win i tt-yuɣen. Asmi imir-nni igerdan ruḥen ar lkur ur ufan ara tafunest-nni, ttrun, ttrun, ttrun, ruḥen ar uẓekka deg yemma-tsen ad ttrun. Dɣa lmalayka tessuffeɣ-d-d deg uẓekka-nni snat tjeɛbubin, yiwet d tamemt, tayeḍ d wudi. Ɛeddan imir-nni ṭṭḍen deg tjeɛbubin-nni. Tameṭṭut-nni tamcumt tiɣil imi tenza tfunast-nni, igerdan-nni ad mmten deg laẓ ad keɛren am yelli-s. Netta s qudrat-llah lɛaḍim, xas ǧǧeǧǧ-ten i laẓ ad ruḥen kan rrus kan i yemma-sen ṣeṭṭḍen deg tjeɛbubin-nni, d udil akk d tamemt i d-itteffɣen deg-sent. Dɣa ṣeḥḥan ḍaḥḥan, rnan tezweɣ temlel. Tameṭṭut-a teṣṭaf tewhem, amek akka-agi? Tɛedda, tenna-yas i yelli-s-nni takɛurt, tenna-yas tebaɛ-iten. Tenna-yas, anda i d-ččan watmaten-im, ula d kemmini ečč-d. Asmi tent-tbaɛ, tewweḍ ula d nettat rreẓ kan i twala tent-ṭṭḍen deg tjeɛbubin-nni.

Tecreḍ-as i Selṭan, tenna-yas, Aqelwac-agi ad yeddu yid-i. Yenna-yas, Ulac uɣilif. Tewwi-d gma-s-nni yid-s ar wexxam-is. Deg uxxam n Selṭan llant sebɛa texxamin. Yelli-yas setta tewwura, tis sebɛa yenna-yas tagi balak anda i tt-tettelliḍ. Yenna-yas, Taxxamt-agi akka i ara teqqim. Tuɣ-as awal. Ihi terfed ad d-tarew. Terna akken ciṭuḥ, atta tmeṭṭut n baba-s truḥ ad s-tawi tarzeft. Asmi tewweḍ ar dinna, tɛedda teqcict-nni, telli-as am akken i t-yexdem Selṭan, telli-as setta n tewwura n uxxam-is, i wakken ad s-temel akk axxam-is amek-it. Tenna-as acu tawwurt-agi tis sebɛa? Tenna-as a tigecur i tt-id-telliḍ ara. Nni-as tagi, nni-as tagi, yugi sselṭan ad tt-id-telli. Nni-as a tabuhalt. Nni-as amek akka i geɣ ur tt-id-telliḍ ara. Nni-as ama ahat d takna i m-yeffer daxel. Nni-as dayen. Nni-as tmeṭṭut n baba-s, nni-as nekkini ad ɛeddiɣ ad waliɣ acu yellan deg-s. Nni-as meqqar ma d takna ad d-ban. Amek texdem tmeṭṭut-nni n baba-s? Tɛedda telli-d tawwurt-nni, taxxamt-nni tɣum s ugertil. Yettas-d wugertil-nni ziɣ d lbir i yellan, lbir-nni tella deg-s tlafsa. Tɛedda kan akka s uḍar-is tessuli agertil-nni, twala belli-k d lbir. Amek i s-tenna imir-nni i teqcict-nni? Tḍewwer-d akken rɣes, tenna-yas ah akka, tenna-yas ɛeddi-d ah, tenna-yas d taxxamt am tiyiḍ, tenna-yas yant d tana n jtil-a, tenna-yas ɛeddi kan qqim-d ar ugertil-agi ad m-d-iniɣ am zik-nni. Ihi tefreḥ teqcict-nni, tɛedda tekcem,

Acu-t ṭṭwal-nni? Ini-asen, D taẓult-nwen i yi-sdreɣlen. Ma nnan-am-d, Acu-t uxenfuc-nni? Tenna-yam, Ini-asen, D iṭij-nwen i yi-xedmen akken akked waman-nwen. Tenna-yas, Wayel ma steqsan-kem-id ɣef ucebbub-im, tenna-yas, Ini-asen, D sebɣa-nwen i yi-xedmen akka. Tenna-yas, Yernu-d, a s-tiniḍ ad t-yezluɣ aqelwac-nni. asmi d-yuɣal sselṭan mačči d tameṭṭut-nni ara yeǧǧa ṣṣbeḥ i d-yufa tameddit yettuwhem acu-t wannect-agi ini-as acu d tuwalen-nni aten-as d taẓult-nwen i igan akka asmi imir-nni iwala xenfuc mačči akk d axenfuc d tmeṭṭut sens acu mi xedmen akken iki-d aten-as d iṭij-nwen akked waman-nwen Asmi diɣen i yegdel i walaɣ acebbub-is yemxalaf lukk d win n tmeṭṭut-nnes, ini-as i ucebbub, Amek yuɣal akken? Tenna-as, D ssebɣa-nwen i yi-xedmen akka. Tuɣal tenna-as, tenna-as, Amaɛna aqelwac-nni azekka ad yemzel. Ini-as, Acu? Ini-as, Amek, niqal tcerḍeḍ-d anda teddiḍ ad yeddu uqelwac-agi, tura ara yi-d-teqqareḍ ad yemzel? Aha, tenna-as, beddleɣ ṛṛay, tenna-as, Ad yemzel. Aqelwac nni yuɣ lḥal yesla-yas-d imi i thedder akken i kit. Ɛeddan iman-nni ara ttnebbihen tafrut i wakken i kit ad t-zlun netta yerwel-asen. Akken d imi deg yiḍ ɛla ḥal ad yali wass, yuli ɣer ssqef ar texxamt-nni anda akken i kit i teɣli wetma-s. Dɣa yeqqar-as, Wuɣur i d-mesdent tferyin? Ar Ɛli Zerzer mesken ya Ɛica ya welt yemma. Wetma-s nniɣ imir-nni terra-yas-d daxel lbir nniɣ anda akken i k-id-teɣli. Tenna-yas-d Ḥsen d Lḥusin deg irebbi-inu, talefsa d lqibla-inu. Kan akken i k-id deg deg iḍ ar deg iḍ winna as-d ihedder nettat ad as-d-terra. Ifaq-asen ccix lǧameɛ.

Dɣa yenna-yas i tmeṭṭut-is, yenna-yas acuɣer i kem-id-yessukksen? Tenna-yas, tenna-yas ad d-zluḍ tafunast tamezgult ɣer lǧil-nuri-w, ad d-tḍeqqreḍ tlata yesnan, i yiwen ad t-id-teččareḍ d aksum, ad tedhu deg-s tlafsa, wayeḍ ad n-yeddu deg-s Ḥsen d Lḥusin. wis tlata ad nedduɣ deg-s nekkini. Yekkes-itt-id imir-nni deg lbir, nettat-l akk d warraw-is. Teḥka-yas-d akk tamacahut-agi i wen-d-ḥkiɣ. Yuɣal yenna-yas, Acu i d tuqdapulin? Tenna-yas, Eqqen wetma. ar uḍar uɛudiw, tenna-yas, ilaq ad d-yezzi yis akk iberdan n taddart, tenna-yas, imir-nni efk-itt i wakli ad tt-yazu, seww-itt d aḥellab i yemma-s. Asmi i s-yewweḍ i yemma-s uḥellab-nni. Tɛedda tferq-it akk i tǧiratin. Ferḥemt-iyi a tiǧiratin, yewweḍ-iyi-d rrbeḥ n yelli, asmi d tarbibt leɛmer ad yi-tessin. Ihi tebda tsett, nettat yuɣ lḥal tesɛa yelli-s nniḍen, tsett laked yelli-s. Daxel uḥellab-nni, tedda tiṭ-nni yerwin n wetma-s n Ɛetellis.

Tɛeggeḍ ad ruḥu tmeṭṭut-nni. Ad ruḥuɣ ččiɣ yelli rumt-iyi ɣas iǧiratin. Acu tiǧiratin nniɣ ulac tin ara s-yettrun xaṭer ẓriṭ lbaṭel tesɛedda ɣef yirbiben-is. Ma d agella d taqcict-nni lakk d gma-s. Ihi iruḥ sselṭan ar umɣar azemni yenna-yas a baba amɣar azemni ḍebber fell-i. Yenna-yas amek ara d-yuɣal uqelwac-agi d lɛebd.